hinkwerhu vayingiseri va Munghana Lonene na lembe lerintshwa lembe lerintshwa ka hinkwenu hinkwako laha mi nga kona hi khensa hi vuyelela hikuva tintswalo ta xikwembu ti ti vonakarisile evuton'wini bya hina ni pfumela ku mina na n'wina hi tlhela hi kota ku vonana hikwalaho ka ku va xikwembu xi hi tsetselerile hikwalaho swa fanela ku va loko hi nghena ka lembe leri hi nghena hi ku khensa hi ku xikwembu u kahle xikwembu u tshembekile u yi hundzisile eka 2021 kambe se u yi fikisile eka 2022 ni lavana namuntlha na mixo loko hi karhi hi tilunghisela ku ya tindhawini ta ku hambanahambana ya gandzela xikwembu hi nghena hi ku khensa ni twisisa ku rito ra xikwembu ra hi dyondzisa eka pisalema 100 chapter 4 verse 4 leswaku hi fanele hi nghena hi ku khensa ku na swilo swo karhi leswi ni pfumelaka ku loko ha ha nghena ka lembe leri hi fanele hi nghena na swona xo sungula hi fanele hi nghena hi ku khensa hi ku xikwembu va tele lava a va swi naverile ku vona lembe leri kambe a va ri vonanga hikwalaho hina na vana va hina hina na maxaka ya hina hina na hinkwavo lava va nga kona hi ta amumbeni wa mumbyeni wa wena xikwembu hi titsongahata hi ku yehovha u kahle ha swi tiva ku a hi vonanga lembe leri hikuva hi kwetsime ku tlula van'wanyani kumbe hi lulame ku tlula van'wanyani kumbe hi saseka ku tlula van'wanyani kumbe hi tlharihe ku tlula van'wanyani kumbe ku ri mhaka ya ku va hi ri na matimba ku tlula van'wanyani i tintswalo ta xikwembu leti nga hi fikisa I tintswalo ta Xikwembu leti nga hi kotisa hi leswi endlaka leswaku loko hi nghena ka lembe leri hi nghena hi ku khensa hi ku Xikwembu i nkomu xin'wana lexi lavekaka eka lembe leri hi nghenaka ka rona i ku va hi nghena hi ku tshemba hi nghena hi ri na ku tshemba leswaku Xikwembu lexinene Xikwembu lexi tshembekeke xi na leswinene na leswikulukumba leswi xi hi khomeleke swona eka lembe leri hi nghenaka ka rona rito ra xikwembu ri ri tani eka buku ya yeremaya u ri ni yehovha loyi a nga na makungu hi vutomi bya wena makungu ya vane, ya vunene makungu ya ku kuketekisa na ku ku nyika vumundzuku lebyintshwa ni pfumela ku lembe leri i lembe leri xikwembu xi nga hi khomela leswintshwa a hi ngheneni hi ri na ku pfumela na ku tshemba ku switshembiso hinkwaswo swa yehovha a hi vutomi bya hina swi ta hetiseka xa vunharhu lexi hi fanelaka hi nghena na xona i ku va hi nghena na ripfumelo rito ra xikwembu ra hi byela eka buku ya maraka chapter 9 verse 23 leswaku a ku tsandzeki nchumu eka lava va pfumelela va pfumelaka bibele yi hi byela kahle yi ri leswi tsandzaka vanhu a swi tsandzi xikwembu swi lava na mina na n'wina loko hi nghena Hi tibyela hi ku leswaku hina hi vapfumeri ripfumelo ra hina ri fanele ri pfuka ripfumelo ra hina ri fanele ri hi tirhela ripfumelo ra hina loko hi ri tirhisa ri kota ku va ri hi tisela leswo saseka leswinene evuton'wini bya hina hi nga ngheni aka lembe leri hi hele matimba hi nga ngheni matimba ka lembe leri hi karhi hi yingisela marito lama ya humaka eka lembe leri nga hundza marito ya ku hi chavisa marito ya ku hi heta matimba marito ya ku va ya hi tsundzuxa leswo biha leswi hi nga swi vona eka lembe leri nga hundza rito ra xikwembu ri langutani ku na leswinene leswintshwa leswi ni swi endlaka evuton'wini bya n'wina hikwalaho hi nghena hi ri na ripfumelo xa vumune lexi ni lavaka hi nghena hi ri na xona eka lembe leri i ku va hi nghena hi ri na ku langutela ku hambana ka vanhu i leswi va nga swi langutela van'wanyani va hanya va langutele leswo biha ku va swi va humelela van'wanyani va hanya va langutele leswo homboloka ku va swi va humelela u ri loko a vulavula jobo a ku leswo biha leswi a ni swi languti ni swi languterile swi ni humelerile Twisisani leswi, leswi loko hi langutela leswo biha, swo biha swi ta ta. Kambe loko lembe leri ra ha sungula, ni lava mina na n'wina hi va na ku langutela leswinene. Hi langutela ku va hi vona tinhlamulo ta swikhongelo swa hina. Hi langutela ku va hi vona Xikwembu xi hi pfuna ku va hi endla leswintshwa. Hi langutela ku va hi vona ku va Xikwembu xi pfuxelela hinkwaswo leswi swi hi lahlekeleke. loko hi hlaya eka buku ya jewel chapter 2 rito ra xikwembu ra hi byela ku xikwembu xi kota ku vuyelerisela hinkwaswo leswi swi hi nga swi nga hi lahlekela hi tlhela hi langutela nakambe ku va hi vona xikwembu xi hi tlakusa ni na ku pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo ku leri i lembe leri xikwembu xi nga ta hi tlakusa a swi na mhaka ku mile kwini evuton'wini bya n'wina sweswi kambe loko mo pfumela mi swi tiva na leswaku voko ra xikwembu ri le henhla ka n'wina xikwembu xi ta mi tlakusa xin'wanyani lexi ni lavaka ku va ni nghenanghena ngopfu eka xona namuntlha nampundzu i ku va hi langutela ku va hi leteriwa hi moya lowo kwetsima hi leteriwa hi xikwembu a hi yeneni hi ya hlaya rito ra xikwembu loko hi hlaya buku ya yohana chapter 16 verse 13 ku fika ka 14 buku ya yohana chapter 16 ku sukela ka verse 13 ku fika ka verse 14 yi ri kasi loko yoloyi a ta a nga moya wa ntiyiso u ta mi fambisa endleleni hinkwayo ya ntiyiso hikuva a nga ka a nga vulavuri swo huma emiehleketweni ya yena kambe xin'wana na xin'wanyani lexi a swi twaka u ta xi vula, naswona u ta mi tivisa leswi swi nga ta ta. U ta ndzi dzunisa, hikuva leswi a mi tivisaka swona u ta va a swi kuma eka mina. Leri i rito ra Xikwembu, ku huma ka Xikwembu hi xoxe, xi karhi xi vulavula hi moya lowo kwetsima. Xikwembu xi hi byela leswaku xi hi ri nyike moya lowo kwetsima loyi a nga muleteri loyi a nga ta hi fambisa loyi a nga ta hi komba ndlela lembe leri a hi lembe ra ku va munhu a hanya a nga tekeli moya lowo kwetsima nhlokweni hikuva bibele ya hi byela laha leswaku i moya lowo kwetsima loyi a nga ta hi fambisa etindleleni letinene hikuva hi yena a tivaka leswi hi nga swi tiviki hi yena loyi a tivaka makungu ya xikwembu hi vutomi bya hina hi mindyangu ya hina hi mabindzu ya hina hi vana va hina eka lembe leri hikwalaho swa fanela ku va mina na n'wina hi va vanghana va moya lowo kwetsima siku na siku loko hi pfuka hi fanele hi ku moya lowo kwetsima hi letele moya lowo kwetsima hi kombe ndlela moya lowo kwetsima hi fambise loko hi hlaya eka buku ya pisalema chapter 32 verse 8 bibele yi hlayeka hi ndlela leyi yi ri hosi xikwembu xi ri ndzi ta ku dyondzisa ndzi ta ku komba ndlela leyi u fanelaka u famba eka yona ndzi ta ku letela ndzi nga ka ndzi nga ku tshiki u ndzi nga tshiki ku ku lwela yehovha la u ri ndzi ta ku komba ndlela a tlhela a yi tshembisa leswaku loko ho landzelela ndlela ya yena a nga ka a nga tshiki ku hi lwela ni pfumela ku eka lembe leri hi nghenaka ka rona un'wana na un'wanyani loyi a ni yingiseleke u lava ku vona xikwembu xi n'wi lwela hikuva ti tele tinyimpi leti ti nga kona eka lembe leri ra 2022 kambe eka nyimpi yin'wana na yin'wanyana tivani makwerhu wa mina leswaku ku na ku hlula eka nyimpi yin'wana na yin'wanyana ku na ku tlakusiwa eka nyimpi yin'wana na yin'wanyana ku na ku kwetsima loku ku nga tumbela endzeni endzeni ka nyimpi yaleyo lexi xi nga xinene xi tlhela xi ku xi hi tsakisa i ku rito ra xikwembu ra hi tshembisa ku loko ho landzelela ku leteriwa hi xikwembu hi xikwembu xi ta hi lwela loko hi hlaya nakambe eka buku ya pisalema 73 vs 24 pisalema 73 vs 24 u ri u ndzi fambisa hi swi u ndzi fambisa hi u ndzi fambisa hi swiletelo swa wena kutani Eku heteleleni, u ta ndzi amukela eku dzunekeni ka wena. Ni yi rhandza hi Xinghezi, yi ri, Wa ndzi letela hikwalaho you will lead me to my glorious destiny. Bibele loko yi hi yi hi vulavula na hina laha, yi ri hikuva wa hi letela, u ta hi fikisa eka vumundzuku lebyi kwetsimaka. Ni pfumela ni nga ri na ku kanakana emoyeni wa mina ku ku na ku kwetsima loku Xikwembu xi nga hi vekela kona. Ku kwetsima loku a ku yimanga atilweni, kambe ku kwetsima loku hi fanelaka hi nghena kona ha ha ri kwala misaveni. Xikwembu xi lava ku susa hinkwaswo leswo biha leswi hi namerheleke. Xikwembu xi hi ambexa hi ku kwetsima ka xona yehovha u lava ku ambexa mindyangu ya hina hi ku kwetsima u lava ku ambexa vavanuna va hina na vavasati va hina hi ku kwetsima u lava ku ambexa vana va hina hi ku kwetsima hikuva i ntumbuluko wa yena loko hi hlaya eka buku ya pisalema 23 vs 2 pisalema 23 vs 2 u ri U ndzi fikisa emadyelweni ya rihlaza, u ndzi yisa ematini loyo tenga. Muyingiseri wa mina wo saseka, ku na madyelo ya rihlaza lama ma nga yimela n'wina, kambe hi fikisiwa hi Xikwembu. A hi madyelo lama u ma fikaka hikwalaho ka ku tlhariha ka wena, a hi madyelo lama u ma fikelaka hikwalaho ka ku va wena u tirha ngopfu, i madyelo lama u fikisiwaka hi ku va u leteriwa hi xikwembu loko yi ya mahlweni u yi ri u ndzi yisa emahlweni ematini leyo tenga ma tele ma mati ya misava kambe a hi mati hinkwawo lama tengaka loko munhu a fika ematini leyo tenga kumbe aka mati ya ku rhula u va a fikise hi xikwembu ni pfumela ku loko hi pfumelela xikwembu lembe leri xikwembu xi hi letela xikwembu xi hi fambisa xi ta hi fikisa ematini ya ku tenga i xikwembu lexi mina na n'wina hi xi gandzelaka loko ni hlaya eka buku ya izaya chapter 58 verse 11 na 12 yona yi hlayeka hi ndlela leyi yi ri mina hosi ndzi ta mi rhangela emahlweni minkarhi hinkwayo ndzi mi nyika swilo hinkwaswo leswinene leswi mi swi navelaka ndzi tlhela ndzi mi tiyisa mi ta fana na ntanga lowu kumaka mati yo ringana mi kota xihlovo lexi mati ya xona ma nga ma nga phiki mi ta pfuxa mimiti leyi tshameke nkarhi wo leha yi ri marhumbu mi ri yi ri marhumbi mi yi aka mi mi tshunxa mi va mi yi aka hi vuntshwa laha a yi ri kona exikarhi ka khale mi ta vuriwa lava pfuxeke makhumbi a va va aka hi vuntshwa tindlu ta ku tshama ka tona rito ra xikwembu ra tsokombela u ri mina hosi ndzi ta mi rhangela emahlweni minkarhi hinkwayo ndzi ta mi nyika swilo hinkwaswo leswi mi swi navelaka a ni swi tivi ku ri hi swihi leswi mi swi navelaka kambe rito ra xikwembu ra hi tshembisa U ri, Yehovha, loko mo pfumela ni mi letela, ni ta mi nyika hinkwaswo leswi mi swi lavelaka. U ri, Yehovha, loko mo landzela tindlela ta mina, ndzi ta mi tiyisa, ndzi ta mi fikisa laha mi nga ta va va matimba, laha mi nga ta aka hinkwaswo leswi fayekeke. muyingiseri wa mina namuntlha na mixo ni lava ku mi hlohlotela hinkwako la mi nga yingisela mi ri kona ku va mi pfumelela xikwembu xi mi rhangela ni lava ya ya khongela ya tinyiketa mahlweni ka xikwembu loko ha ha sungula hi ku xikwembu wena mufambisi wena muleteri wena makota hinkwaswo wena la tivaka mundzuku wena alfa wena omega wena masungulo na hinkwaswo leswi nga le xikarhi a tlhela a va mahetelelo hi fambise n'wini wanga hosi yanga xikwembu xa ku tshembeka hi ta namuntlha na vana va hina hi ta na va na va na mindyangu ya hina hi ku xikwembu hi kotise hi fambise hi letele hi dyondzise tindlela ta wena leto lulama hi dyondzise tindlela ta wena ta le henhla hi vito ra matimba ra yesu kreste hi khongerile amen hosi a mi katekise muyingiseri wa mina fambani mi ya hlula eka lembe leri hikuva xikwembu xi le mi xi mi rhangerile u ri tani yehovha eka deuteronomy chapter 9 ku sukela ka verse 1 ku fika ka verse 3 u ri ni mi rhangerile ku va ni ya mi hlulela tintshava na matiko lama ma nga makulu eka n'wina lama hi ku languta hi matihlo ya nyama ya tikombaka onge ya ta mi hlula ndzi ta mi hlulela Mina Hosi, hi vito ra Yesu Kreste hi khongerile. Amen.